Inġibu xi ħadd u nidħlu fid-dettall. Magħna għandna lil Ryan Mulliet mid-dipartiment, ma nafx jekk tgħidux dipartiment, mis-section tal-Cyber Unit. U miegħek se nitkellmu dwar xi ħaġa li tinkwieta ħafna nies. Tlaqna? Number one, kif tkun ġurnata tipika tad-dipartiment tagħkom, tas-sezzjoni tagħkom, ir-rapporti taħdmu fuqhom u kif tagħmlu bżommhom? Mela bażikament fil-għodu aħna nitlu Dejjem naraw x'emails għandna li rċevejna, jistgħu jkunu kemm ġejjin min-naħa tal-pulizija jew nkella ġejjin inquiries mill-pubbliku u nirrisponduhom, kif ukoll aħna nibdew naraw ir-rapporti li ddaħlu mill-lejl ta' qabel. Minn hemmhekk nivalwaw ir-rapporti aħna u nibdew bl Kull jum ikun hemm? Dak huwa proċess ta' kuljum, jiġifieri dak ir-rapport li ħajsir il-lejla aħna ħanaraw ħada filgħodu, tal-għassa jkunu notifikawna bih u mbagħad nibdew il-proċess minn hemmhekk. Bħala membri tas Cyber Unit, tkunu mħarġin b'mod tekniku Eħe, aħna kollha mħarġi b'mod tekniku ġifieri jekk minn barra mill-pulizija, parti minn hekk meta inti tkun fl-iskwadra tagħna, ikun hemm stħarriġ li jkun kontinwat dejjem minn sezzjonijiet ta' law enforcement agency soħra fejn aħna nibdew nistħarġu fuq trends ġodda li hemm u fuq crimes oħra li hemm. Ħafna mill-problemi jibdew mid-dating apps. Kif tkun taf li l-intenzjonijiet ta' xi ħadd mhumiex tajbin? Mela, ehm, wieħed għandu joqgħod attent dejjem meta jkun qed jikkomunika ma' persuna fuq pjattaforma ta' dating apps. Waħda mill-affarijiet huma tara kemm ir-ritratt għandu, x'biografija għandu, Jekk forsi jeżistix. Jekk jeżistix, jekk għandu social media account tara dak is-social media account hux vera jeżisti, tara l-activity tiegħu. Apparti minn hekk il-behavior tiegħu meta huwa qed ikellmek. Jekk tikellmek normali, m'hemm xejn ħażin, jekk qed tara xi behavior jew biex inti tgħaddilu xi pagamenti jew nkella fejn hemm psychological harm, hemmhekk wieħed għandu jwaqqaf il-komunikazzjoni kollha. Limu l-iktar żball komuni li għamlu n-nies online? L-iktar żball komuni li jafdaw dik l-informazzjoni li qed jaraw quddiemhom. Fosthom pereżempju meta jiġi xiri online, SMSs li qed nirċievu ħafna, jaqbdu jagħfsu fuq il-links u jibdew jipproċessaw id-dettalji tagħhom fosthom bankarji jew inkella passwords li jista' jkollhom. Jiġifieri dejjem trid taħseb naqra qabel, hux hekk? Kienu jgħidu ieqaf u aħseb. Ekku. Għaliex hu importanti li jkollna password tqil? Mela, tajjeb li konna password tqil, ibda biex inti il-passwords fuq il-pjattaforma li qed tużhom dejjem jipprova jkun hemm breaches. Jekk inti ħajkollok breach dik il-password tiegħek ittieħditlek. Jekk hija ħafifa smek ukoll jomok wieħed huwa iktar faċli li ħajqtalek il-password. Allura tajjeb li l-password tkun komplessa u tinbidel ukoll. Kull kemm għandha tinbidel il-password skontkom? Ideally minimum tkun darba kull sitt xhur wieħed jibdel il-passwords kollha tiegħu jagħmilhom naqra komplessi kif ukoll mhux password waħda għal kull account. Password waħda differenti għal kull account għax jekk joħodlok password waħda jkun ħadlek kollox. Bħala nazzjon, mhm. preparati għal xi attakk li jista' jiġri fuqna cyber attack. Mela, bħal kull ħaġa li hija ta' livell nazzjonali, ikun hemm tim bħal task force biex tifmuni fejn dawn ikunu għaddejjin minn stħarriġ il-ħin kollu u jkunu preparati, kif jinqala' dak l-attakk jidħol dak it-tim u Għonna l-SWAT team biex. Eżat, l-SWAT team digitali. Malli xaħat jinduna l-ingidem, ġifri għad nerġaw morru fuq il-nisa, u xandu jgħamil? Mela, jek u għet l-induna l-ingidem, importanti li jizom dik l-informazzjoni kollha. fil-komunikazzjonijiet kollha li kellu ma' dak il-persuna li gidmu fl-aħħar mill-aħħar u kif ukoll xi url links forsi fejn għamel ix-xiri online jew ma' min ikkomunika dik l-informazzjoni jaqbadha kollha issa jew jirrikorri lejn l-eqreb għassa tiegħu biex jagħmel rapport jew inkella llum il-ġurnata għandna sistema ta' remote reporting jagħmel request biex isirlu rapport u jsirlu rapport online. Kif tinduna li email mhux ta' vera, speċjalment minn dawn tal-banek, post ta' dawn l-entitajiet hekk? Mela, wieħed ibda biex jekk ġejjin minn banek u anke minn posta, jekk inti qed tirċievi URL links ġo din l-email biex inti taċċessa jew il-kont tiegħek, l-online banking jew inkella l-posta, ġa hija red flag li dawn ma jikkomunikawx b'dal-mod. It-tieni ħaġa tara li l-email address għal lanqas jaqbel ma' dak li qed jgħid minn fejn qed jibgħat l-email jekk huwa bank jew posta. It-tielet ħaġa hija li ħfef ħaġa, ċempel u verifika dik l-informazzjoni. Tal-aħħar, qis l-aħħar waħda, huwa safe li wieħed jissejvja l-cards tiegħu f'xi ħaġa tipo bħal Google, eżempju? Huwa safe sa ċertu punt, għax kif tkellimna wieħed jista' joħodlok aċċess tal-accounts tiegħek. Tista' żżomm cards li ma jkollokx il-paga tiegħek dieħla ġo dak il-kont. Tagħmel tagħmel kard oħra, tagħmel account ieħor fejn inti telloka ammont ta' flus sa xiri online, ħalli jekk ikun ġara xi ħaġa lanqas ma inti ma tkun sofrejt dan ikbar, imma dan niżgħar. Proset, eh? Proset, eh? U għatihom ħalli bisilek ukoll. Għax vera ħaqqek ħanajdlek, għandek il-medalja uffiċjali ta' xuta. Grazzi u attenti online għax issa tafu ħafna mill-informazzjoni d-darba neċessarja. Għal-għada, nżelmulkom.